Class eight zirlai naupangte chibai vek u le. Online class Mizo subject a vawi hnihna kan lo thleng leh ta der mai a, tun chungah chuan thawnthu kan zir dawn a, Esopa thawnthu fing a ni a, Esopa thawnthu fing hi tam tak a awm a, chung zinga pakhat fanghmir leh khauchher tih hi tuna kan zirlai tur chu a ni. ngun takin in lo ngaithla anga thawnthu tawi te a ni a, chuvang chuan kan zir rei lo vang a, hmun taka lo ngaihthlak a a tawpah assignment te kha tha taka chhan tum tur a ni a, in ngaihthlak that loh chuanin assignment kha chhan a harsa deuh hlek dawn a ni. Ka chhiar anga ka chhiar zawhah ka chhiar pahin. Ka chhiar chin chin kha kan sawi fiah zel dawn nia. Khawvawt tak chhum zun a tlak seng seng ni hian Fanghmir hian nipui laia a chaw chhek khawl hi pho turin a hnuk chet chet a, a ti a. Khawvawt tak chhum zun a tlak seng seng ni tih chu khua a vawh laiin thla sik laite pawn a niang chu chhum zun kan tih chu hei pawnah kan chhuak a. Zanah a ni emaw, zingkar lamah pawh chhum hi a lo zing chuk thin a, chhum tui pai kan tih ang chi kha a tla seng seng a dai ang chi khatia mite pawh ti hnawm ve thei, ti huh ve thei deuh chhum zing chuk ang tui pai ang kha a sawina a ni chhum zun a tih hi. Chutiang ni ah chuan Fanghmir hian nipui laia a chaw chhek khawl a tih chu chu kha tih hun lai kha Fanghmir khan ih thlasik hun lai a ni a, chutah chuanin ih a chaw chhek khawl kha pho a tum a ni. Nipui chhung zawng khan hna a thawk a, rim takin hna a thawk thin a, chu chu tun ang huna ih a ei tur a chhek khawl nan khan a ni a, tun ang huna a ei tur khan nipui lai khan a chhek khawl a, rim tak khan hna a thawk thin a ni. Chuan tunah chuan thlasik a ni a, He a ei tur chhek khawl te kha pho pho ro tur khanin a hnuk chet chet a, a ti a ni. Hetah hian chet chet tih hi a awmzia chu he chet chet kan tih chuan ih thil te tak te in ih a phurh zawh loh tur deuh emaw, ri ta tih tur deuh emaw khatianga zo leh zo lova ih a ti kha, a hnuk kha chet chet tih tawngkam a rawn hman a chhan chu a ni a. Chet chet a nih tawh hi chuan thil ti tu reng reng kha ih thil lian tak a ni thei lo. Entir nan Sai chanchin kan sawi chuan in ih a thil hnuh te a thil phurh te kan sawi dawn khan chet chet tih tawngkam hi hman a rem ve lo va. Rannung a nih chuan rannung te te lampangin ih an thil tih dan emaw mihringah pawh ih A te deuhin naupangin emaw ih khatiang a thil an tih kha zo leh zo lova an thawk ang kha chet chet tih tawngkam kan hman theihna tur chu a ni. Khau pakhat Rilṭama thi lek lek hian a va hmu a, a thihna dal tur chauhin chawtlem te a dil a, a ti a. Khau pakhat Rilṭama thi lek lek a tih chu heh he khau chuanin ih nipui lai khan hna an thawk ve ngai lova. Umm. Thlasik a lo thlen khanin eitur an nei mumal lo a ni. Eitur khawl kha an nei ve lo avang khanin rilṭam khan a thi lek lek a. A thi lek lek, thi lek lek tih hi chu thi ṭep tihna a nia. Ih a thihna dal tur chauhin chaw tlem te a han dil a, a tih chu thihna dal tur tih chu ih hei a puar khawp pawh a dil a dil ngam lo a nih chu. A thihna dal tur, a thih lohna tawk tur, a rilṭam lutuk ih in khatianga ih a puar khawp tur pawh ni lo, a ṭam hnem tur chauh khanin ih a dil a ni. Fanghmir chuan, Tun nipui chhung zawng khan enge maw i tih le? a ti a. E, ka dawng dah mai bik aw zawng hleinem, nipui chhung zawng khan ka hram a ni khau chuan a ti a. Chuan Fanghmir chuanin Kha chuanin nipui chhung zawng khan i tun ang huna thlasika a ei tur kha a lo chek khawl a, rim tak khan hna a lo thawk thin a, khau hnenah khan eng nge maw i tih le ti khan a han zawh khan khau khan ka dawng dah bik aw zawng hleinem a ti a, dawng dah tih chu that chhia tih inthlah dah tihna a ni a, e ka awm mai mai bik lo ka inthlah dah bik lo nipui chhung zawng khan ka hram a ni a ti a, Nipui chhung zawng khan a hram a ni. Amah erawh chu a hram kha, a hram ringawt khan chaw a nei dawn lo va, hna a thawh loh chuan chaw a nei dawn lo va, a hram ringawt kha a puarpui thei lo va. Chuvang chuanin nipui lai khanin engmah chaw chhek a nei loh avang khanin a hram a hram ringawt mai a, hna kha a thawk peih lo a ni. Tichuan thlasik a lo thlen khan a rilh a ṭam ta a. Fanghmir chuan nui chung hian a chaw bawm chu a khar a, Nipui chhunga hla i sak theih chuan thlasik chhung hian i lam thei bawk ang chu a tih san ta mai a. Ih, Fanghmir chuanin ih a nuih zat a ni, khau kha. Nipui chhung zawng khan a hram a hram ringawt a, hnathawhna chang a hre bawk si lo a, a hun laia thil tihna chang, lo in hma khuana chang te, ih, Nakina a mamawh tur lo tih lawk nachang te kha a hun lai khan a hre lo a, ih a hnuah a tlai tawh hnuah a hriat chhuah chauh avang khanin a nuih zat a nih chu. Nipui laia hla i sak theih chuan thlasik chhung hian i lam thei bawk ang chu a tihsan ta daih mai ni. Ah nipui lai pawn i hram i hram thei alawm thlasikah pawh i thi bik lovang, i engtin tin emawni i nung khaw chhuak thei mai ang a tihsan a, ih. chaw kha a pe ve duh lo a, a chaw bawm kha a khar san ta daih mai a ni. Hei hi, hetah hian he thawnthu hian ih zirtir tha deuh mai a nei a, chu chu mihring nunah pawh hianin thil thleng thei a ni. Ih tunah lehkha zirlaiten ih zirlai naupang kan ni a, umm exam dawnah te lehkha te kan zir that peih loh chuan result a lo chhuak a, ih kan fail a, khatiang khanin ih a zir tha peih te khanin ih Tan kha chuan in nuih zat thlak emaw a zir tha peih lo kha chu ih an ni mai dawn a ni. A chhan chu zir peih lo na na na kha chu pass ngaih na a awm lo va, heti chu khau chher ang mai hian a hun lai a chaw te lak khawl na chang hre lo kha chu ih in buat saih na chang hre lo kha chu ih a tawp ah khan a ril tram mai dawn a ni. Chutiang chutiang deuh chu a ni a. chuan exam chung changah chauh pawh ni lo hei ei leh in hrim hrim ah pawh hnathawh hun lai a awm a nih chuan tha takin kan thawk ang a nakinah kan la duh leh tur kan la hman tangkai theih tur te khatiang kha chhek khawl na chang te indah khawl na chang te kan hria ang a tun hun chauh ngaihtuah lovin nakinah eng nge lo thleng dawn chu chu nakinah pawh ka la mamawh tur a ni kan tih ang ho kha ih tunah. hun tha kan neih lai hian ih kan lo inchhek khawl tur a ni, kan lo nei kan lo nei ve diam diam tur a ni tihna a nih chu mahni in to delh a pawimawh hle a, hetah hianin mi thil dil mai mai te, a that loh zia te, mahni ngeiina thawh chhuah neih te kan phak ang tawk tawk a, kan tih theih ang tawk tawk a, fanghmir pawh hi ih rannung te tak te mai a ni a, amaherawhchu tihian a theih tawpin rim takin nipui laiin hna a thawk a imm keini pawn kan hmu ang a kan chawmal thloh te emaw rannung thi lian vak lo te pawh fanghmir hian an lo zawn leh laih laih thin a ah a mal chauh a hetia an lo put chang te eh rit ti hmel tak a an lo hnuh chang chang chang te pawh ih a awm a chu chu kan hmu thin ang a hetiang khan kha kha nakin ah pawn an chhuah theih loh hunah ruah sur nia emaw eh-- Thlasik lai a ni emaw, khatianga pawn an chhuah theih loh huna ih an ei tur an dah khawl kha a ni a. Chu tiang chuan keini pawn hun tha kan neih lai hian kan inbuatsaih ang a, nakinah kan chunga lo thleng tur, lo la thleng ngei ngei tur thil hi a awm a ni. Chumi chu exam te pawh a ni ang a, exam kher lo te pawh thil ei leh in tur te pawh a ni ang chu. Chutih hunah chuan ih a hun a, a hun taka kan thil, kan thil te kan nei a ih. Kan ril a ṭam bik loh nan te leh midang kan awh bik loh nan khan tun hunah hian ṭha taka kan inbuatsaih a ngai a ni. Tichuan khami zawng kha vawiina kan zir lai chu a ni a. Assignment hi group ah ka rawn post leh mai ang a, tichuan ṭha takin in lo chhak leh ṭheuh dawn nia.